Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episod vun Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast mam Pit a mam Gilles an häerzlech wëllkomm am neie Joer mäi Frënd An dir Frënn dobaussen, mir hunn et iwwerlieft! Endlech en schéint an och gläichzäiteg e fuerchtbart Joer 2022 hu mer gepackt. Mir konnten en Ofstréch, en Ofschlosstréch zéien a fänken voller Hoffnung un. Voller Hoffnung a voller Eloquenz virun allem. Ja natierlech, absolut, ëmmer zum Notfall bei Kaméidi. Dofir si mer hei.
Mee eloquent hätt mer eis och einfach kënnten nennen, mee souwäit hu mer dee Moment net geduet. Een eloquente Kaméidi.
Eloquentia zum Beispill. Mee wéi der wësst, fänken eis Introen ni Äh, mat ganz vill brauchbaren Unnen. Mir schwätzen ëmmer ganz vill Brach. An dat huet sech och 2023 net geännert. An äh, ja, muss jo echt hier rakommen. Natierlech an äh, mir hu geduet, mir gi mol op Saachen echt mol zréck an, wou mer d'läscht Joer sou erlieft hunn, wou eis rëm weider pushen, fir 2023 sou weider ze maachen. Vläit nach aner Saachen, déi dobäi kommen an sou. Also mir hunn genuch geplangt an. Ähm, Do war eis jo d'lescht Joer äh, ass eis eppes passéiert, wat mer nie geduet hunn, wat, wat eis ging passéieren. Äh, mir kruten eng, eng ominéis äh, Aluedung, oh, so ominéis ass se net, mee fir eis war et wie Spuenesch. Äh, RTL Podcast Awards äh, hat och Kaméidi nominéiert an dat huet eis ganz vill gefreet, an och ganz vill verwonnert, muss ich ganz ehrlich soen. Eng, ja, ja, ja, war auch e bëssen, also ich ha mech e bëssen Um Modo waren mech e bësse awkward gefillt am Ufank, sou bëssen feel un der Platz, sou wéi wann mer net wierklech géifen nei hi gehéieren an awer hu mer et gemaach sou. Ass dat och dat Gefill? Jo, jo, ma ech mengen et war generell wéi mer déi Noriicht kruten, mer kruten esou déi éischt Reflexioun wou mer gemeet hu war Wieso? Wieso? Wat wëllen déi vun eis? So, mir wëllen näicht vun hinnen, mee si wëllen eppes vun eis. Bon, ähm, da vun allem awer och ganz cool, muss ech soen, an ech denke mir kënnen hei un der Stelle nach eng Kéier an deene Merci so, wou och fir eis gewote hunn, well dat ass jo och eng Zäitche gaangen. Um, Absolut, ja. Mir sinn ënnert déi lescht 15 komm vun anscheinend méi wéi 70. Dat ass jo och lo net Ja. näicht. Also Ja, ass net ja. alles, wat mer hei schwätzen, Kabes. Groussen Deel, awer net alles. Leider hat mer zwar keen Award gewonnen, wat mech zwar am Endeffekt net wierklech gewonnert huet, awer mir sinn esou an eng enger Auswahl komm. A fir e Podcast, dee mega amateurhaft ass, soen ech elo mol, am Verglach zu deenen, wou mer do kennegeléiert hunn a wou och elo réischt säit e bësse méi wéi zwee Joer do ass, fannen ech dat awer net schlecht. Dat ass awer esou e klengen. klenge Goal gewiescht sinn. Jo, ech mengen also dat war natierlech en e Goal, wou mer selwer eis ni virgeholl hunn, well dorëms war et och ni wierklech gaangen. Mer hunn dat hei ëmmer fir eis gemeet a maachen et och nach ëmmer fir eis. An dat ass natierlech ëmsou ëmsou méi flott ze gesinn, dass verschidde Leit eis do ënnerstëtzen, wéi den wéi eise gudde Kolleeg de Metal Inspector jo eng Kéier gesot hat, ah dir sidd elo schonn d'Gewinner der Herzen. An dat war dat war mengen ech effektiv esou. An op deem Owend ass scho wéi de Pit seet, et war eng eng eng bëssen eng weird Atmosphär fir zwee Metalheads wéi eis. Ähm, et war awer och interessant, fir mat verschiddenen äh, anere Leit, déi do äh, vertruede waren, och zum Deel gewonnen hunn, e bësse Conversations ja. ze halen. An do war dunn ee Saz, wou eis allen zwee e bëssen aus dem Rudder gerappt huet an eis e bësse gerëselt huet. An hu mer eis d'Fro gestallt, sou, Wéi kënnt dat, dass, dass Leit nach ëmmer mengen dass de Metal doud ass oder dass et Metal ass dach hei zu Lëtzebuerg näischt dat ech mengen fir eis ass dat onvirstellbar well well mär alles och sichen wat mat Metal ze dinn huet wat vu Lëtzebuerg kënnt oder ronderëm Lëtzebuerg kurséiert. Dass genau dat an mir wëssen och mir mir kennen eis aus an der Musik an am Genren am allgemengen mee de Metal ass Ah, sëss nach am Underground ënnerwee, gell? Du héiers keen, keen Album a keen, keen Metal méi an den Charts oder ganz, ganz, ganz selten. Ja, a wann, dann ass et Machine Gun Kelly, gell? Wat als Metal duergestallt gëtt. Ja. Ja. Dat deet net vill manner wéi am Häerz, wann ech dat da liese, gell?
Ja. Et ass eben esou. Dat domat muss een liewen am Joer 2023 mëttlerweil. Ja. Mee wann elo zum Beispill ee mir géif vun Hip-Hop schwätzen, denken ech och, hm, Hip-Hop, ok, Hip-Hop ass nach ëmmer grouss vertrueden elo allgemeng, mee dat, wat an den Charts leeft, fannen ech elo kee gudden Hip-Hop. Mee wann s de, ech si mer honnertprozentlech sécher, wann s de do elo géifs siche goen, méi esou am Onkommerziellen, géifs de ganz gutt Saache fannen. Mee just well mer net siche ginn, wësse mer dat net, gell. Dofir och alleguer déi Leit, déi ëmmer soen, Hip-Hop wär dout. Dat denken ech ass och net wouer, well ech denken och dat de Mammer staark präsent ass. Ja an äh, selwecht ass et beim Metal. Ne? Ja bei wéi gesot also den ähm, mir, mir hatten do jo déi, äh, déi zwee Schmengen, déi ware vun der vun der Uni, wann ech mech net geiert hunn dat war ah, nee, pardon, vun der House, ah, of, House of Startups House of Startups ja, ja. Jo, jo gefan an du war du war Podcast vun innen nominéiert zu noch abs gewonnen Gratulation an enke sie ähm, genau an een vun vun hinnen huet hun wie du ein bisschen äh, mal geschwar hun wie mir auch gesot wat mir machen äh, an dat war wirklich ein gewissene Blick an an der Madame hier im Gesicht so, ah, mir wei den Metal as doch zu Lützeburg gëtt kein Metalband an den nicht Just am Kapp wéi dat gesot esou alles opgelëscht wat ech kennen esou wow ok mir sinn zwar lo keng 300 schwéier vertrueden mir keng 300 Bands zu Lëtzebuerg mir hunn awer denken ech méi wéi genuch an ech mengen dass wéi s du sees wann s net wann s et net wierklech sichs an dech net domat befaasst dann ass et ëmsou méi schwéier och dat iwwerhaapt mol ze akzeptéieren dass et do nach eppes esou eppes gëtt. Direkt Medie sinn natierlech do och net vill manner Schold, muss een natierlech soen. Wou et mech nach e bësse gewonnert hat, well zemools d'lescht Joer jo een Thema besonnesch e bësse méi an d'Lëtzebuerger Medie geroden ass, mat deem famose Kopleschter Metal-Festival. Hat mech e bësse gewonnert, well dat hat jo awer schonn e bëssen och Räichwäit kritt esou. Natierlech, e gewëssenen Impakt Op gutt oder schlecht, a wéi gesot, wéi mer et och schonn hei gesot hunn, alles wat do geschitt ass, bon, déi Saach ass giess. Et huet halt just eppes, eppes gemeet, wat de Metal ëmmer gemeet huet, ass, schlecht PR is better than no PR. Dat heescht, du krus egal wéi Reklamm gemeet. A mir hunn eis am Fong just geduet esou, hm, wat, wat, mir maachen dat hei natierlech fir eis, Kaméidi maachen, ma mir, Fir eis, a mir schwätze gären iwwer Musek an iwwer verschidden Thematiken, a mir schwätzen och gär mat anere Bands, ech mengen, dat hu mer elo hei, ech wëll net soe genuch gemeet, well 2023 ass, ass gutt gefëllt mat Daten schonn. Ja, äh, klenge ja, Sneak Peek, ja, ja. Äh, Preeter wäert, wäert deemnächst drokommen, mir hunn Sublind. Ech hu bestëmmt dee vergiess. Ah, Serpent Bite kënnt och nach. Serpent Bite. Nach mir nach eng eng ganz wo mer ganz hëlfreg drop sinn, hunn eppes eppes agaangen, op wat man net ech wëll net soen, datt et net herapasst, well textlech gesinn ass et mindestens genau sou sou schwaarz an sou sou sou däischter, sou düster, och wann et kee Metal ass. Mee mir hunn déi grouss Éier mat Ptolemea deemnächst eppes ze maachen an dorop freeën ech mech gehirlos, well dat ass wierklech eppes aus dem Spektrum vum Metal an obwuel iergendwéi hänkt et zesummen an ech mengen dat ass dat ass jo och dat interessant un der Musek, just well s de keen Heavy Metal mëss kann et net awer heavy sinn oder schwaarz oder wéi oder düster oder wat och ëmmer genau ja dat ass dann meng ech och dann iergendwou eis Missioun wat hu mir eis als als Missioun vu Kaméidi un d'Häerzen geluet um Ufank war et natierlech mir maan dat fir well mer gären iwwer Musek schwätze mee mer hunn d'lescht Joer gesinn wéi s du et scho gesot hues mam mam Metal Festival zu Koplescht Sinn eis Listenerzuelen an d'Lut gaangen. Grousse Merci éischst mol dorun an zweetens och, mir sinn nach laang net fäerdeg fir d'Leit eppes enges Besseres ze beléieren. Kaméidi oder Metal ass net onbedéngt Kaméidi just well s de et net verstees oder well däin Gehéier einfach net ugepasst ass fir déi Musek ze verstoen. Ja. Ich mein, irgendwo ja. steht, stöcht ja ein gewisse Kunst hannen drin, et äh, so zu schreiben, so opzuhöllen oder wie auch immer. Da das ja einfach der ja. Luxus, meine ich, beim Metal. Genau, mir das also allgemein bei Kunst auch so. Ne? Ja, ja, ja, ja, ja, zum Beispiel auch viel, lass mal so ab, ab, abstract Art, gell, so richtig abstrakt Kunstwerker, äh, das sind auch viele Leute, die das nicht können nachvollziehen oder nicht verstehen oder, oder Ja, den improviséierten Jazz ass ja. och fir vill Leiit ganz ganz fuerchtbar ze lauschteren gell am selwecht ass Bad Metal an dat ass eben e bëss méi eng eng eng hart Musikstilrichtung an dat ass net fir all Ouer geduecht gell méi dat trotzdem eng eng Art Form. Ja, Ech hun an nach wéini hunn ech en Video gekuckt an mir wärten dat jo och nach dëst Joer maachen. Et ginn e ganz Koup Metal Youtubers dobaussen an oder Tiktokers oder Twitch Channels wou Influencer hei an do, jo nennen mer et sou jo ganz vill.
An ech denken ech denken dat huet jo och rëm eppes just e grousse Virdeel ass dass déi ganz Community awer iergendwou ech wëll net soen iwwerlieft well dout war se ni wierklech mee einfach se bléit och an anere Medien op Wat jo gewéinlech fir de Metal onbekannt ass, ne? Jo, si bléit iwwerall a moderne Medien erëm op, ebe wéi allgemeng Internet, sief et Podcast, sief et Youtube, Twitch oder wat och ëmmer. A mir sinn och en Deel dovun a kann sou fangen och soen, mir wären esou eng Aart Influencer, ne, fir de Metal. Ech man dat lo op meng Carte d'identité, sou wéi s du an der Zäit Här Dokter Thill. Mee dat ass eng aner Story, déi wäerte mer hei net ze vill an d'Detail agoen.
Ah, Här Professer, Här Professer Thill, jo. Nee, dat ass, du hues net onrecht, mir sinn, iergendwou si mer Influencer, mir influenzéieren Leit. méi Metal ze lauschteren, ob haart oder net esou haart, ob soft oder net esou soft, an dat, ech mengen dat ass awer iergendwou wichteg. Ech froe mech just dann elo zum Beispill, wéi ech elo gesot hunn, ech hu wéini e Video gekuckt vum vum Bradley Hall, dee kenns de vläit och, en ass total wahnsinneg deen Typs, gell, an en hat seng Mamm invitéiert.

Do si bestëmmt vill Leit, déi do, déi d'Nimm do héieren, hunn déi geduet so, hm, deen Numm ass mol guer net sou schlecht, gell? An hu warscheinlech och kuerz drop eng, eng Band gestart mat, oder wat war et, Benediction, nee, wat war dat scho méi bei Ghost? Ech weess et elo schonn net méi, dat ass schonn, dat ass eng Woch hier, mee dat ass schonn ze vill laang hier. De Kapp huet scho villes verdrängt. Ja.
Äh, den, den no wat dann och na enke Musik vun denen Bands ofgespillt gehabt an yeah. miss rot zu enger Bandfoto dat passen war war interessant dat war schon immens lustige Video an cool Experiment och fan mech ja an, an, an dorum sinn hun och missen rem und dat denken wat mir he man oder hei hei an dieser bisse mi ah, haut out of the genre Episode vu man bisssen queeweg queeschte gart rem rem diskutieren a kucke wat man 2023 machen Ech mengen äh, et ass fir ons natierlech wichteg, ähm, déi lëtzebuergesch Zeen sou gutt et geet a mat deene Moyens, wou mer hunn, ze vertrieden oder äh, zumindest Reklamm ze maachen. Ech mengen, d'Leit kommen op eist Duer mëttlerweil méi, wéi, wéi mer wéi mer jee geduet hunn an äh, et gëtt ja, mëttlerweil ja, schwéier ja. fir Zäit ze fannen. Am Ufank war et easy, um Ufank hate mer net vill, also hate mer net vill Listeners an oder Followers generell an et gëtt elo ëmmer méi, wat mech perséinlech iergendwou awer berouegt, datt ech et net fir näischt maachen, och wann ech et gär fir mech maachen, mee bass awer emol frou, wa Leit et lauschtere, gell. A mécht een och e bëssen houfreg och. Natierlech, natierlech. Ech mengen, ech hat elo zwee, dräi Mol schonn. an eiser klenger kuerzer Carrière vu vun zwee Joer, dass dass Leit mech ugeschwat hunn a gesot hunn, Ey, bass du net bass du net dee vu Kaméidi? An da muss natierlech iwwer d'ganz Gesiit grinse, gell? An dat ass en eng aner Zort vu Fame wéi elo zum Beispill Leit op enger Bühn stinn. Ech verstinn dat. Ech ginn ech ginn op e Scud-Concert an ech ech vergötteren si an Herno bass de awer esou, ah, soll ech se wierklech froe fir en Autogramm oder esou? Du bass awer nach gewëssene Respekt ëmmer esou. An hei ass et iergendwéi nach aneschters, eebe well s de schonn ja. zum Deel en Influencer bass, wéi s du sees, gell? Um, ja, ja, ja, ja. Du hëls dech awer selwer net esou eescht. Ech menge soss gi mer et net esou maachen, wéi mer et maachen. ja, ech menge vill Influencer huelen sech selwer net esou eescht. Ne? Ja.
Verschiddener huelen net ganz eescht an anerer. Maachen einfach esou wéi mir eben esou. Mir maachen et fir for fun.
Et muss jo och iergendwou awer nach Spaass maachen, gell? Voilà, voilà, dat ass dat, wat ech mer och soen. Ja. An ech denke fir vill mécht et kee Spaass méi, well se esou an enger Bubble gefaange sinn, aus där se net méi erauskommen. A mir maachen dat einfach esou. Vill méi beloscht hunn grad. Pardon, ech hu grad mäin Mikro ugestousst gehat. Alles gutt, ech hu mol näischt héieren, gesäis de. Ok.
Mir maachen awer wéi mer Zäit hunn, wéi mer Loscht hunn a probéieren dat Bescht draus ze maachen an eben och eis Perséinlechkeet mat drafléissen ze loosse fir et eben e bësse méi lusteg ze maachen an net ze vill dréchen ze maachen. Natierlech, natierlech. An wann ech elo kucken iwwert dat wat mer dëst Joer wëlles hunn, do ass jo elo schonn, wéi gesot, Genuch Saachen wou geplangt sinn. Natierlech hu mer elo haaptsächlech elo hei Interviews erwähnt, wéi Sublind oder Ptolemea an ech weess net wat nach alles nokënnt. Et ass nach Plaz do. Mir hunn wëlles mat eisen Uncovered Episode weider ze fueren, wou mer wäerten op sou Titanen wéi Cannibal Corpse agoen zum Beispill oder oder eng eng eng wichteg Band wou ech Säit, jo, säit ëmmer lauschteren eng Rhapsody oder spéiderhin Rhapsody of Fire. Dorops gi mer an. Wat hu mer nach?
Altavista kënnt och nach. Also dat ass genuch do. Mir wëssen natierlech och, dat ass ëmmer schwéier fir aner Leit, déi elo sech warscheinlech erwaarden, ech hätt gär dass Kaméidi Eng an d'Cover iwwer Rammstein mécht, kënne mer net verspriechen. Mir wëllen net soen, dass mer dat net wëlle maachen, well et vläit net esou eises ass, mä et ass net onméiglech. Kéint een awer probéieren. Et ass net onméiglech. Kéint een awer probéieren, och fir e bëssen aus eiser Dingens erauszekommen. Komfortzon, ja. Voilà, genau, fir emol e bëssen enke Saachen ze maachen, déi mir allen zwee net esou onbedéngt lauschteren. Dat kéint een effektiv probéieren, dat wär vläicht interessant. Ja.
An ähm, wat, an, ähm, wat, wat nach äh, LGBTQI ja. dat gëtt natech bësse mir en delikat Thema wo man ja. muss oppassen wat man so wéi man so beleidegen an dorums geht de Episode secher net mir schmengen das awer wichtig äh, irgendwo du selber och schon gesot separate The Art from the Artist an déi ech fannen, datt déi zwee Themaen iergendwéi Hand an Hand ginn och. Jo, dat war esou e perséinlecht Thema vu mir, wat mir och immens um Häerze läit. Mir haten am Ufank eng Kéier gesot gehat, datt mer dee Podcast hei relativ onpolitesch wollten halen, awer ech denken an där Episod komme mer net drëm laanscht vläicht awer, e bëssen politesch ze ginn. Zumindest politesch onkorrekt, esou wéi dat sech gehéiert. Jo, dat souwisou, dat souwisou. Mä mir eis Meenung an mir wollten och iwwer, ech mengen, et gi vill Bands oder Bandmemberen, soen ech elo mol, déi e bëssen sketchy sinn, déi eng bëssen, loosse mer vläicht e bëssen eng bësse riets Vergaangenheet hunn oder e bëssen, jo, Saache gemaach hunn an hirem Liewen, déi vläicht net onbedéngt esou representativ sinn. An doriwwer och e bësse schwätzen, ob et dann, ob een iwwerhaapt nach däerf dat lauschteren, ob een dat mat sengem Gewësse ka vereinbaren. An ja, äh, ja. mir hu nach aner Themaen. Äh, ech meng mir wollten och eis Genre-Episode weidermaachen. Da sinn och nach laang net fäerdeg. Do ass nach vill vill vill wat et nach ka kommen. Ja Tierlisten ähm, hu ja. nach. Lift. Tierlist kënnt och nach. Tierlist eng Tierlist wollt man da maachen. Jo, ma also dat ass genuch, dat ass genuch do. Mir wësse just mhm. net an dat ass mengege Problem hu mer ëmmer hunn. Mir wësse net, wou mer sollen ufänken. ja. zevill zevill wëlle maachen an äh, méi krémer dat schon iwwer Bbün. Metal Youtubers wäert och nach sécher kommen. Ich mein dat ass de Moment do fir dat ze maachen.
enkewer geschwaart gehabt äh, eng Idee am Rand mir wollte vielleicht eventuell enke probéieren wat Twitch App es ze machen yes wir wissen da wo net genau yes. wir können doch nicht versprechen aber bleibt am Hannerkap um mal voll Mä hunn onnner Rappes, dat muss man Orlo nach klären. Dofir et huet alles bësse Retar geholl ënnert anerem well mer Also ech perséinlech war d'lescht d'Enn vum Joer och gutt gepaakt, de Pit och. Ob et elo gesondheetlech war oder wat och ëmmer, an dat wäert sech leider aktuell, meng ech, bei eis allen zwee, muss mer kucken, wéi mer Zäit kréien. Also et wäert e bësse méi onreegelméisseg ginn nach wéi virdrun, dat wäert net esou bleiwen, mee et ass, et ass genuch wat kënnt, mee mir musse just kucke wéini. Dat ass am Fong, mengen ech, de gréisste Problem, mat deenen eis Fans, déi wäerten sech elo zerstreiden, Firwat kënnt do näischt méi? Déi zwee sinn sténkfaul ginn se. Nee, esou ass et net. A wat hunn ech, oh, mir hunn de Metal Inspector vergiess, dee kënnt och nach eng Kéier gären zeréck. Deen ass ëmmer wëllkomm. An deen musst onbedéngt, jiddereen dobaussen deen herno lauschtert a wou net weess ween de Metal Inspector ass, absolut absolut liese goen wat den Här schreift. E kann besser schreiwe wéi e schwätze kann ne. Fir dat war wierklech ganz gutt Reviewen muss ee wierklech soen. Richteg professionell. Eppes eppes wat mer och gesot hate mir gingen et maachen, gëtt et elo dëst Joer oder net wësse mer nach net. Dat wäert natierlech och verschidden Leit guer net gefalen. Mir wäerte gären Bands, wou mer net kënnen ausstoen, net onbedéngt ze schlecht trëppelen, mee einfach wisou, wisou mir se net kënnen ausstoen. An domat huet et sech dann. An da kënnen d'Leit mat där Info maachen, wat se wëllen. Do fale mer och nach ganze Koup Bands an, déi ech do dra geheien hätt. Och ganz Koup Bands, déi bei ville ganz beléift sinn. Jo, jo, warscheinlech. Nee, dat, dat gehört dann eben och dozou. Ja, dat ass och anderem allem dat interessant. Ich mein, dass das äh, mir münd gesot als Mission ass de Metal a Jour ze halen. Echtes Mal für eis perséinlech, well et eis nach immer wichtig ass iwwer Metal ze schwätzen an das denken ich awer eisen Lieblingsgenre ging ich mal so ja, ja, ging man Datei net machen an ähm, definitiv.
An et hält eis um Lafen, wat wat Neis erauskënnt oder wat wat nei al recycléiert kënnt. Pantera, méi soen ech net. An ähm, an ähm, Braucht d'Welt dat? braucht d'Welt dat? Wësse mer net. Ähm, Mee mir brauchen et héchstwahrscheinlech net. Oder ech brauch et zumindestens net. Ech weess net, wéi s du dozou stees. Fir lo eng kleng Klammer Mal hei kucken. opzemachen. Mal Ass kucken. Äh.
Sou, lo mol ouni zwou wichteg Bandmemberen, déi némmi dobei kënnen sinn, weess ech net, ob dat nach eppes dat der Pantera kanns nennen, mee bon, dat ass en Thema fir sech. Mee mer musse mol kucken, mir kucken, wéi et weidergeet, wat dëst Joer alles bréngt musikalesch. Mir hunn och vill Saachen, op déi mer eis kënne freeën. Ech mengen, och eng vun eisen allen zwee Liblingsbands, kann ee soen, bréngt dëst Joer en neien Album raus. Déi famous Australier Neobulans caris. Ech hun scho bal wollte soen, ween? Ween? Ech weess dat net. Effektiv. Ech si sécher, datt dat en Top Ten Album wäert ginn vun eis zwee, mee dat ass ganz egal, wéi mer iwwerraschen. Héchstwahrscheinlech. An och wann nach esou Iwwerraschunge kommen, wie weess, wie weess, wat nach alles kënnt. All Joer bréngt. bréngt schéin Iwwerraschungen eraus. Jo, et sinn schonn e puer gutt Alben annoncéiert, wéi de Pit et grad gesot huet. Ech denken, dass och nach vill esou hir Bomm wäerten droppen an einfach, ausser Wintersun, ne, do kënnt sécher näischt, dat wësse mer alleguerten, déi heino lauschteren. Dat kënne mer, dat kënne mer mat Sécherheet soen, dass do dëst Joer näischt kënnt. Dass do näischt kënnt. Dach, vläit eng Foto am Schnéi, mee bon, Schnéi ass och a Finnland mëttlerweil rar geséint. Le Mister, le Mister 4 Album dest Joer rausbréngen. Hal op ze dreemen, du weess dass et net wäert geschéien, ech weess et och. Dat wäert A geschéien, mir loossen nee. et lo dobäi, well dat, ech mengen, dat, dat huet guer kee Wäert méi fir iwwert se ze schwätzen. Mee jo, Ja, ja. et wäert nach genuch kommen. Äh, dat hei war am Fong just e klengen, e klenge Message vun eis, iech am Joer ze begréissen a Merci ze soe fir äh, d'Dobäisinn, Fir de nach ëmmer. Support. Absolut. An jo, ech géing soen, domat war et dat scho bal erëm vun eiser Säit mat dëser klenger Hello and Welcome back an mär gesinn eis geschwënn hei erëm scho bal. Dann wënschen ech iech e schéint neit Joer an
mir héieren eis. Absolut.
Wonnerbar. Bis.